Dawtmi unau nulepa hna, dam in nan um cio maw? Pathian thawngin August nithum kan phan cang. Lengcung tlang in ramkip hunkip a ummi Laimi hawikom dawt nulepa hna lengcung tlang in lunglawm le hmaipan tein kan dawn hna ti kha van chim ta ka duh. A si ahcun atu ni hi August thla ni, ni thum a si i zei khawm a si ah ramchung thongpang toite hrawmnak kan nei hna lai. Nizan kha kya ka rem cham lo rungah YouTube le ka tli lo in Facebook le tu ka tli mi si. Cucaah tu ni hi YouTube le kha tli ka timi si i zei khom siami thar na si ahcun ka Facebook hi subscribe le like nan ka tuah biak na lai zangfa kan nawl hna hi bantuk olzam te in hmaili ah thongpang ka chimi te hi foi le bai te na hmu kho na ning ca ka YouTube hi subscribe tein thazang ka pe ve ti kha ang sabia vun chim ka duh atu hi chu kan kawram hi a buai thloma ni khanu ni khat chan khanu chan kha a buai thloma i mi online nih ana alak hnu in atu hi menung athami na hi zakua leng an phan covid zong a kar hung ki ka kip zong atu hi tangai chia thong pang zong an thei tika hiban tuk in kan khua chan chan chiar a kan um lio ah hi bantuk nang le ke ton Pathian i dam te a kan chiami hi lunglawmh awk ngai si cucaah u le nau hna Pathian sinah thlacam u sih dam te le him te an chiami hi Pathian thawng si Pathian sinah thlacam dai thlang hlah u si ti kha hika hmun in forfiar ta hna kan duh hna a si ahcun kan thawngpang lei kha kan vun lut ko lai i kan thei cia bantuk in Ming Aung Hlaing nih khan a hlan zahan in kan relmi he khe pitlaih in August ni khat ah khan a hlan a cu thong an ra thanmi hi dutia bu choci zomin thun ni khan thong thannak a tuah a tua a tua ngam ti lo ma ka si ma ka the lo cun Ming Aung Hlaing pi ni kha ama le ma pi kha nai do wan chi bakha vun pek Ningzang ai a si i hoidang cu mi nih khauanci rian kai hnu ahcun keimah na kan chim piak lai ti dawh khi si. A ni si lo MRTV bak amah le mah uanci bak aa pekmi hi zo ah hin ngeihchia ngai a si. Ningzak zong a si. Cucaah atu hi Inso party in an min ka si khong sil in inso party ah khan an van tlak ṭhan mi si i Ming Aung Hlai nih nizan in zei kan ti lai August ni ni khat ah khan AO a tiin thongthannak a tuah mi cu Nai Ji Nai To Wan Ji a khan ama ka rian ama lama ka a kai ter i ama lama rian a pek ti kha thong kan thei cu he cupi tlai in

Cun fimcawnnak in rian a ṭuanmi CDM a tuahmi hna kha pawma zanga le panga in Kawlralkap nih zei kan ti lai suar a phormi hna kha minung mahka khin minung kul bak kha rankung inn sin thawng in an vun luat ti kha thawng an theih. Cucaah hi bantuk hin Min Aung Hlaing nih hin a thil tuahmi hi amah pumpak ṭhatnak, min ṭhatnak, ka thil tuahmi ṭha si ti bantuk kha aa tuahmi si ti kha vun chim ka duai. Hi bantuk ah khin zei kan ti lai, sandah a piami khongsong deuh mu hruaitu deuh le cun caṭial thiam le biachinrel thiammi tu cu a thlarin hna lo ti kha thawng an theih. Cun cu ṭhianṭhian ah August ni hnih ṭhianṭhian ah khan pating thonginn in Aorti ram ṭhem mu pating thonginn in minung kul le sarih kha a thlar i hna e ti kha thong an theh. Minung kul le sarih kha a vun thlar i hna i mahka ah khan Dawṭha Tanmin Ṭhun timi zong kha aa tel ve. Cucaah nizan i August i nihnih i

mi kan van hmuti ka kam khle lung long awng ai si i kam khle ama thil tua mi kha thiang choter a du ronga hi bantuk a tua mi se ti kha thong kan the cucaah ulanau hna rampi ca thla chang mu si a thil tua mi hrim he anga lo mi si i kan te hrim lai ti kha a foi nai vun chim ka du cun india ram in atu hi India ram le atu hi China le Russia le China nih vaccine an tuahmi ka koi se mu ka koi se covid-19 ka koi se hi a pek ding a ka kawram a cawza pek ding a kha timlam na an rnei ce bantuk atu a pek cang hna a pek cang hna caah atu India zong hi India le kawram ramri Kawlram ramri mu More ke ah khan More ke ah khan More timi ke ah khan zeidah cang an ti si ahcun mah Kawlram le India ramri More ke ah khan COVID-19 a si hnu ah ka cun phih a si. vumpi a si i ahohmanh lutchuah nga ti lo lutchuah nga ti lo caah nizan ah khan make kha on a si a ruang cu zeizawn on a si ti ahcun covid 19 ka koe sei phornak ding caah si cucaah a dang thiri phor nga lai lo ti si i an on tikah india le in kawram le a kalmi mawtaw covid-19 kaa kuai seh kha mah lawnglawng ka phorh khawh nga lai kawlram cu india le zei thil rim hen phorh nga lai lo ti kha thawng kan theih cucaah mah phornak ding ahcun atu in zei kan ti lai more le more le india keih ah khan atu hi mah cheknak ding caah kha atu an tuah cuahmah lio si a rau hlan an vun lin tikah india in kawlram le kha vesen

Cawng saya le fimchimtu saya le sayamah cun pastor ma kha an pek hna ee ti kha thawng kan theih. Cucaah cuacupi tlai in atu hi Falam hi lunglawm awk ngai pakhat a si rimi cu zeidah cang kan ti sia cun maka hin atu Falam hi an timlammi hi oxygen Oshindot mi khi a dur in tlaih i a pong in chiahhnawh in dawt a si i khuatel lei cu harsa deuh a si caah Hakha Thantlang Falam Kalemyo harsa deuh a si caah hi bantuk hi tuah a si. Cucaah annih Falam lei kha cu zeidah cang kan ti siah cun atu kha cu ramdang bantuk in paih lung te kha an karter i sizung inchung ka ma le i khum cio ka ma pai kha an kal ter cuama i ma ah khan oxygen ka se in avon pek lai i ma le i inak kham chung bak ceu in oxygen kha dop cio si lai ramdang system ban tuk si cang ma chu a tha tuk mi si an tua kho a tha tuk a tha ngan sam a tha ngan sam cu ca a uleno hna Hi bantuk hi Falam khuapi mah bantuk um khomi Hakha khua chungah zong um ve selaw Hakha khuapi ah zong um ve seh Thantlang ah zong um ve selaw a ṭha tuk hnga. Cucaah Hakha khua le Thantlang khua sizung ah a um khawnak hnga ṭang biatak te kan lak hau. Oxygen a dur in pek hau ti lo in seipi in mah pailen chuang kalter i hri dog i mali i khum cio inak i khum cio dot ka ṭha tuk cu ramdang ma tu chuan tua dih Cucaah atu Falam ka cu atu kha an tuah cuahmah i tlamtling te an si ahcun an van tlamtling ahcun Falam sizung i i khum cio ah mal umnak hmun cio ah khan dop a si ko lai a ṭha tuk cucun thla fakpi campi u si ti kha vun chim ka duh cun kale hi hak pakhat te kale hi ka van tli ta la aw

Mahka ah khan siizung rian a ṭuantu, fimchimtu le rian a ṭuantu zong kha minung kul nga kha ka sian piak ve cang hna ee ti kha thawng kan theih. Cun a donghnak lei ah ka vun tli lai. A donghnak ah zeidah cang kan ti si ahcun Okot August thla ah mah hi August thla nihnih ah khan thawngthannak an van tuah. August thla nihnih ah thawngthannak an van tuahmi a zeidah cang kan ti si ahcun uh, KNU nih uh, thawngthannak an van tuahmi ah uh, zei kan ti lai July thla thla khat chungah hin kahdohnak a chuak ah hin uh, thla khat chungah hin Kawlralkap le BGF i bawm in uh, KAU he ka kahdohnak fakpi a chuak i mah ka thla khat chungah hin za le voi sawm thum le voi thum bak Kawlralkap le BGF le KNU an an i phomh mah an i phomhnak ah khan ah ralkap le hi minung sawmruk le panga an thi ti kha thong an theih cun hliamhma a tuarmi hi za le pakhat an si ti kha uh, KU nih thongthannak an tuah cun uh, BSO ma uh, BGF le ni khan uh, zekan ti la KAU le an i pe i zei kan ti lai minung pahnih kha an i pe i an an hriamnam kha chiah in cun mi shoti i an le nih an hriamnam kha pali kha an lakpiak hna ti kha thawng an theih cun kaw ralkap hi an nung i tlaihmi hi KNU nih an tlaihmi hna minung pariat an si ti kha thawng kan theih cun Myo Shotui nih hin zei kan ti lai kaw ralkap le hi myoso cu ni khat chung le hi mtari lo mi gf ni khan mati ka do nak achua cha khan voi kul le voi nga kho chung le kha hriam na ngam bakin an thlak e ti ka thong an the khua chung ba khan maka mezima nih chim isi manung pali kha hi ram lak ah kho chung a tlong lek mi kho chung bi aka tla za kha manung pali ka shem han tuar ti ka chim cun cun inn panga zong kha me in a kang e ti kha a tlawm bik minung minung umnak inn zong kha panga a kang e ti kha mizim an si cucaah ulanau hna thlafa pi cang mu si kora ka kan te kho nang ha a ol zan te kan te kho nang ha thlafa pai cang mu si cun a ka kwe se chun mi a khan atu kha ka von tem ri li mo mi chu a hakha le than tlang zong hi atu august thla chung bak hi aran kho chung i ka kwe se zong hi kan pe ve chang na lai ti kha ra hrang tapung mu ni khan korakam ni kha tinglam nak nei ti kha thong kan the chu cha ulanau na kan ram hi covid 19 kan tuar Cucaah ram kan te khawhnak hnga a ran khawh chung in kan ram a ṭhat khawhnak hnga kha thlafapi kan cam lai ti kha a donghnak ah baca kan duh hna i mah ka YouTube hi a theim in le a hmumi popo nih zang fate subscribe le like le share nan Facebook cio share nan kan tuah piak hna lai kan i som hna kha ma vial hi kan thongpang si selaw nan di lak cungah kalom boipan thluchuah in pina se kha chun tha man tha ri ko u